khawh nun an ngei an ti zakia kong ka chimmi lai ah a lang tuk i cun an zoh tuk lai tiah ka ruah zakia nun ka duh tuk mi tlawmpal te ka nalh ta lai zakia cu ei uarnak ah min a thangmi pa si ti ko si a bible dihlak ka chim ti lai lo lai tampi chuak cakmi sa Ka duh tukmi cu ei hmurnak ah hin caan tampi a rak pe lai ti cu a fiang ko ti Baibal thiam pawl nih an ṭialmi. Baibal thiam pawl kan ti, voi cheukhat nih mah khakha Baibal thiam tete khin phundang piin an ruah sual lai. Baibal umtuning an zau ṭhan i hihi a sining si ti kha si mu. Baibal rak ṭialtu pawl nih an rak sinah an hlathlaimi kha Baibal thiam pawl kan timi si mah khakha pakhat nu nih comment aa thawh i macu cucun Baibal cu anmah nih an ṭial ko lo ti. A ṭial cu ongzet a ṭial chap cu hau. Mah caan tuk aw, Laimi cu chap hi kan duh tuk eh. Atu zong i zoh u, a fiang mi lak hin kan chim kho lo. Tlawmpal lo vaivuan mi tampi um khawh nan si. Maka tein lunglawn tein nan um ko mi kha phundang phun in chap phun kha nan uar tuk lai, tuah ṭhan phun kha nan uar tuk lai i maka cu nanmah tein i chek te ko mu. Nanmah nawl si kei ka tlung cang le bye bye ka ti cang le ko hmanh si. Zakia a nunnak hi kan zoh tikah hin ei hmuarnak in a nunnak a rak hmangmi pa a si. Ei hmuarnak kong tampi ka chim te law lai ah kan fimcah. Ka duh tukmi te Zakia kong ah hin zeidah a si ti si ahcun a rak tuah tawnmi kha ei hmuarnak a ṭha lomi kan ti lai cu. A ṭha lomi ningcang loin a rak ṭhutdirnak kha Khrih he an i ton taktak tikah cun a kaltak khawh dih cu. Kan nih hi Khrih kan, kan bawi kan ti kan kaltak khawh tawn lo civin ka khuaruahhar. Kaltak ka ti tikah nu le va ka i ṭhen dih tinak si lo nan theihthiam dih. Nunnak a kan ṭem ṭawntu Satan lamhruainak lei kan rak kalmi vialte in dawkaw Khrih nun lei a kan kalmi kha chim duhmi su. kan kaltak khawh lomi tam tuk. Kei cu ka zia te hi kan ti. Kei cu maw mi lungthiang ka si. Papapa tiah kan ti hna lai. Ka lungdam tuk ma, ka lungthiang tuk i zei hmanh si lo ma, ka keimah ka zia te si tiah mi cei lak in a timi kan tampi. Bia na kaltak khawh lo. Khrih na ngei bu cun na kokek zia cu kaltak khawh ding si lo ma. Ka kokek zia cu kaltak khawh ding si lo ma. Khrih a ngeitu hna taktak hi an nun a uahnak zong um ti lo cu. Zeiruangah Khrih nun toidornak dawk an i lak cang cu? Kannih hi Laimi kan pianthar dan te cu tlawmpal te cu kan ruah deuh hau ka ti langlo hi nizan lawk ka chim ko kha. Kan pianthar deuh deuh ah dawk aw kan mit hi a kauh deuh deuh cu mi an ṭhat lonak a tam deuh deuh kan hmu. A ding lomi tu cu kan doh ding si ko ee. Baptist pawl hna hell ram ah an kan thlak thulh. UPC hna in an kai thulh. CJC pawl in an karlak an an um pa. CJAG pawl khat om pa khat lai de oi ti hrawng in pakhat pa nih aa thon ti si tak si tak la dik capau zong si ko men mu. Bethan dil chan an ti chu Baptist pawl vai vanlawng an kai cu kei cu ka ṭum ṭhan lai tin ti. Maw cucu maw Pathian AG ah khan Hakha AG ah khan cawnpiak a ka kal Pathian nih a ka zaangfah i bu bu tampi a ka kal gospel le a khi catholic ti bantuk tu cu ka kal lo maw an ni tu cu min au lo mi crusade zong lo cu ti Roman Catholic cu AG CJC UPC choi de Mission Anna Baptist Church Calvary kal dih ka kal le AG tha AG a thei on thei ka an ni chok ka kha kha po ngai chung chu ye chu lai a khan an thla mi ka vai lo bia se mai le khan pastor ten thu di an thu di o AG chu nan tlau deuh e nan ma na chak se ve ko chu mu ma na chak nan tlau deuh pa e ti kha kai ti e kha pakhat na de ka chim lai atu hnu Baptist Paul he ram an tla lai te nan chim chu bom kan pu an lak te Mahabang bu a po che ma atu chu ka thare rap rap in kan fan dere rap fai tu ne thai ma rap rap kha nin ni hin zai ruang a da hi lung pute na kan pian thar an kan thinlung aram a san tuk kan pianthar pa a dok um hin rem ti lo cu Laimi cu kuar kan tlai pah ve ti tan te khin kan um i kanmah nih khan phundang te khin zeite dik khi kan tuah lengmang cang bu te bu pual kha atu zong hi maw khi zeitin dik laimi cu kan mak ve i bu zong hi a karh chin rih ko lai ka ti kei cu ka vei a chia tak cang ka ti mi na cu hakha bu bu mi believers te pawl kha kal cu maw khah Google ri ṭhen cangmi zeitiang a ṭha ti bak lo a ruang zong tampi um ti ka chim cang kha a ruang phunphun ruang a si cang timi hi i thei thiam cang hau si laimi a tlawmte simi kanmah thangka leng cu baro zat te sami hi hi hnu cu i ṭhen ti na la si ti hi ka aupi peng Mizeimaw pu cu ruakvuitu hmanh dok a nan ngeih lo cuh ti ko. Minung hi zong hmanu lungthiang tein ka chim siah cun a phoih si ngan i um kan timi hi a phoih si ngan ruang a vanram kan kai lai ka tinak cu si lo in i zohkhenhnak dawh a ṭhat tuk cuh. Bu ah hin khamhnak a um ti hi ka chim bak lo hi mu. Nangmah pumpak le keimah pumpak Khrih he kan i tonnak tu hi kan khamnak si ti fiang na si. Minung kan si caah kan i funtom cangmi in i ṭhen len hau ti lo e. Ṭhen len nan i tim ahcun khi nan lungthin vai vuanh zong sim haka. Minung hi di aa riam lo phun minung kan um cu. Diriam lo phun thil kan tuahmi di aa riam lo phun khi kan um. Pakhat nih zong ais kan ti, pastor te hi kan ti thul hna, chiatchiam in kan ti thul. Kan pawngkam khi kan ti thul. Praise and worship a kan hruaimi zong kha kan hei ti thul lai kha. Minung hi keimah pumpak tein ka ei khawhmi cu ka ei ding si ko. Kan ei khawh lo caan ka chimmi zong ka ei dih u ka ti nak si lo. Na alak khawhmi la. Na alak khawhmi la ko. Kan pianthar dan hi fawi tuk in kan um sual maw ti te hi biahal kan ka duh pengmi a si. Hlan minung nih cun thih ri nun ri tein dawkaw Bawipa cu Khrih cu Bawipa a si tiah an rak chim cu. An nun he a tat ne yin bi rawh pio rih a si hnga la. nun he thap in chimmi bias kha kannih cu fawitel in Bawipa an hrichuan an pe ko Satan hna hi yuya vayam kan rel hna ka ti. Bawipa min zong hi kei cu ningcang lo tuk hon lengmang hi mati tika i purung la u Bawipa nih thluachuah nan pe ko set ti hi aa dawh tuk mi bias ko nan hngakchia zai thei lo hna nih chim tuk te hna i feel tuk rih ding an si ram cu zaafak do an si cu an re kan theih ta hna cu Upa nih lunglawm tein nan kan timi ka cohlan lo ka cohlan lo ka tinak a si lo. Khi a tawan a hiah phun in makha ka chim lo ahcun ti phun zong khi a si lo. Nun tak tein chim ding khi a si ko. Makha nun te kha kan fian hna. Hlan minung nih cun Khrih cu Bawipa a si an rak ti tik ahhin ka thih zong ah ka ngamh ko tiin dok an rak chim cu. Bawipa zan ri an rak hman hna hi atu chan holh kan chimsun Kawlram a paw tukmi nan theih ko kha min Delilah timi cu nan theih ko kha mu. Nan fiang ma? Mi rawitu cu Delilah, DL, nan fiang ko lo mei? Oh, mah bantuk phun khan an lio chan an rak tam tuk. A dihlak chim awk cu ṭha lo si, khawl ram tluk ṭhan na si. Delilah cu Samson dong rawi cu a. Delilah nih Samson rawi cu rawitu hen tam tuk an ti ma cu lio chan tein a ri thawk cakmi bia maka ideas sang kha Kanmah a tinbawi bazar rian bang komi kha duh paoh in khi nu le pa an ṭhu dir ti khan an rak an rak report hna. Rom cozah a rak ṭhan tuk lio hi kum saupi a rak si. Rom cozah nih hin a pennak hmunhnak ding